Ýazmasy agyr düşen goşgy. Bütin oba garaşyp dur. Ýola bakýa hemmeler. Atasy pyşyrdaýa, Geler, geler, geler. Gelnejesi pyşyrdaýa, Gelermikä, kim biler. Agasy göwünlik berýä, Geler-le, hökman geler. Gök toraňyň saýasynda ýüzläp adam dymyp dur, Çekizeli ak haltadan turşy damja damyp dur. Ýygnanyşdy babadaşlar, içginler hem daşgynlar, Ne signal bar, ne şowhun, dymyşyp dur maşynlar. Geldi dürli maşynlar, gyzyl, sary, ýaşyl, ak, Geldi garaşylmaýanlar. Garaşylýan gelenok. Göýä pikir hem etmän, bu gürrüňler babatda ak guş kimin irkilip, ene ýatyr tabytda. Göterilerine garaşyp dur, köpi gören aga-jat, ene ýatyr üstünde giň maňlaýly aga-jet. Şol enäniň ogluna garaşyp dur hemmeler, geldi tanyş-nätanyş, geldi şondan öňňeler. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Iň söýgüli ulagy samolýot däl, Wolgadyr. Ýöne weli uçurýandyr, samolýota deňeçer. Şondan yza-ha galmaz, oňarsa öňe geçer. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Ýa-da iki eli hem ullakan stoldadyr. Tüweleme uly adam bolup gitdi indi ol, ýaňy bolsa has uly lokan bir stula mündi ol, sypaýmasyn birden diýip oturandyr ýapyşyp, owadanja gelinler çaý çekýändir tapyşyp. Üýtgeşikdir öňündäki kişmiş kemput şokolad, ýa gök çaýyň humaryna ýazýandyr bir doklad, ýok, ýok, özi doklad ýazmaz, ýazýandyrlar başgalar, ýaranjaňlar her sözünde ellerini çarpyşarlar. Ol bolsa özi ýazan dek gülümsirär, ýylgyrar, ýazanlar onuň deregine utanjyrar, ýygrylar. Ýigrimi ýyl mundan ozal gutarypdy bir guzy. Ony öňe gutardan hem tabytdaky ezizi, güýzde pagta ýygypdy, gyşda körek çöpläpdi. Oglum ullakan okuwda. Buýsanç bilen gepläp, howdan gurdy, gazy-gazy laýabat dyzyndan, ýygnanjasyn lükgeläp ibererdi yzyndan. Ogly üçin ak mütgölden bir haltajyk tikinini, üçlügini, manadyny, şaýysyny, köpügini, artdyrynjy puljagazyn atdy şonuň içine. Şeýde-şeýde gyrk ýaşynda ak çozupdy saçyny. Ogly okuwyn gutardy. Ene dertläp ýykyldy. Ol şonda sypa otyrdy, bir gözeliň çokulyny dakýardy, enäň pulundan her barmagyna bir ýüzük, gulagyna teneçir, bilegine bilezik. Söýüşdi, gujaklaşdy. Paýtagtdan jaý tutundy. Enesinden utanmady. Ene ondan utandy. Ene käte paýtagta gezmäge gelen wagty gelni diýdi, Ýok etsene bu porsa gara wagty. Ogly diýdi, Ýakymsyz ýsiň bar-la, jan eje, beýemde arassa bolmaly, myman eje. Ene diýdi, Wah, jan ogul, her nije porsa sok-da, ulalansyň, ýetişensiň, şu porsaja gujak-da. Soňra ol uzak gije ýorganynda aglardy, daň ataryna mähetdel otly atara bylgardy. Şeýde-şeýde günler ötdi, aýlar ötdi, nobatly. Edeni şowuna boldy. Durmuş ony aýnatdy. Her gözünde bir oýun, her elde bir desmaly. Bir ýyl bäri saklap otyr has uly bir stoly. Bu gün bolsa enesi amanadyny tabşyrdy. Gelen telegrammany stoluna ýygşyrdy. Ony aýalyndan başga görkezmedi hiç kime. Är heleý karara geldi, Barsak borla üçüne. Bütin obaň gözi ýolda, Garaşyp dur hemmeler. Atasy pyşyrdaýar, Geler, geler, geler. Gelnejesi pyşyrdaýar, Gelermikä, kim biler. Ene-de misli gozganýar, Geler balam, geler, geler. Onýança-da gelýär diýip ardynda bir ýaşuly göründi, Ýaşyl meýdanda Wolgalaryň ýaşyly. Geler diýdim ahbetti, bir daýandy atasy, gara köýük ýüzüniň artyp gitdi ýagtysy. Onýança-da ýaşyl Wolga aşak indi ýapydan, geljek adamyň deregine şofýor çykdy gapydan. Şu gün gelip biljek däl, gyssagly bir iş çykdy. Birden ataň gözlerinden iki çogdam ýaş çykdy. Ýetmiş ýaşyň içinde aglamadyk ol goja gözýaşyny süpürdi-de, bir ýylgyrdy çalaja. Ol ýylgyryş ömürbaky çykmaz meniň ýadymdan. Beýle aýylganç ýylgyryşy görmändim men adamda. Göterdiler enäniň ak guşy ýaly tabydyn. Ýaz şemaly ýygjatdy üstündäki mawy dyn, Salladylar çukura ak saçly bir dünýäni. Içki öýüň gapysyna eltilende enäni, Iki omzuny diräp, çukuryň erňegine, Hiç giresi gelmedi öz girmeli öýüne. Iň soňkuja pursatda-da öz ogluna garaşdy.